Kandi barikuhagira ekigombe kya nrm baahigwa kureebera aha mahanga agandi oku gakutwaza obwo nibwo baraayetegyereze oku eby'obutegyeki birikutwazibwa otaireho na n'okweyongyera kuba ab'omugasho. Obuhabuzi obu bubahairwe Honourable Dan Kimosho obwabaire ari omugyenyi mukuru aha rukungana orwa nrm Activists orubaire omuri Kiruhura. Kwonka hati, waayombeka purofayiro okagisitsyaho, nooteekwa kushashura buri kimwe eky'okuza kugira ota? Guruupu egi eshemereire kutuyamba ngu twaba nitukora political activism, social activism, culture activism, environmental, we must also. Kimosho yaayongyera yaagira bashemereire kukwatanisa baaba nibenda entunguuka kandi n'okushoma amateeka n'okwetegyereza ebiragiro. Kukora eky'okubanza n'okukwatanisa ahabw'entunguuka ahabw'okuba baaba bataine ntunguuka hariho obuzibu tokagaba eki otaine. Bashemereire kushoma. baketegyereza amateeka agakwatirane n'omurimo gwabo. Otherwise ku okuba otakozire ekyo kikureetera waagwa omu nshobe, waajuma abantu, waashiisha amaziina gaabo kandi hariho amateeka. Bakuhababira oshanga nooshashura sente nyamwingi nari noobaasa n'okukomwa ahabw'oba togiire kukora eiteeka rya kompyuta, Misuse Act n'ebindi hariho amateeka agandi. na penal code harimu amateeka defamation slander annoying the person of the president so bashemereire kushoma amateeka ago kibayambe okumanya oku baragyenda omu maisho na industry yaabo eyi barikubaho. We ori chairman wa nrm wa Kiruhura, Nzeire Cedrack, Yaagira ngu ebiteekateeko byabo obu byatandika kwegaita nikiza kubayamba munonga hamwe n'okwongyera aha ntaatsya yaabo. Kushanga ngu nabo bagizire ekiteekateeko, obwengye obu bataaha nibagabira aha reediyo nabo baaza kubwehitsyaho. Okwo hati egyo association ei baakora ei barikweta Ankole Media Activists neekavaringa Greater Ankole. Kwonka hati disiturikiti ezatandika ni Ibanda, Kazo na Kiruhura. Twija kukora Isingiro na Rwampara na Mbale. Sityo nituguma nituzikora sityo mpaka Ankole Sub Region. N'okumanya ngu baikiriza ngu botsire nibaha amagezi aha nrm baha obuhabuzi kwonka bo nk'entaatsya nk'omuntu baabe batagiine. Mbwenu egi association obu baagikora, twaza kuronda oku baraaze omu sisitimu ya gavumenti ahabw'okuba n'obu baakuba baine oku baakora asosiyeshoni nibabaasa kutunga obuhagizi bwa gavumenti then hariho itwe aba nrm ahabw'okuba nrm niyo eri omuri niyo ruling party hati bo ku baayetereeza ebintu byabo byaza kwija. Robert Rwakandaare nawe orikujunanizibwa okushuganisa enshonga za nrm omu ihanga yasiima aba okukunda ihanga ryabo yayoreka ngu okugambirira gavumenti ninyekundiire. Media activists enshonga zaabo ekyokubanza nimbasiima okukunda ihanga ryabo kuba waaba otakumanya ahu orugye noba otakumanya nahu orikuza. Mbwenu nibasiima okukunda aha gavumenti kandi bakakunda n'omwebembezi Gen Yoweri Kaguta Museveni. Okugambirira gavumenti ninyekundiire ahakuba nooba noomanya ahu orugire. Mbwenu nibaanza n'okusiima purezidenti ahakuba radiyo nayo y'okugambiraho hakaba hariho radiyo emwe omu ihanga kwonka eshaaha ezi n'amagana n'amagana ga radiyo. Mbwenu ekyo nikyo nibimwa ahari gavumenti. Entunguka eri turi omu ihanga. Obusingye buriho, kwonka obusingye wabukozesa ota? Kandi abanyankole baine enfumu ngu ensi k'ekwiha oku neekugambuura, oruga oku noogihohoora. Mbwenu beebare munonga kuguma nibeehoora nibagambirira gavumenti ebi ekuba ekozire. Eky'amaani munonga, gavumenti ereetsire puroguraamu nyingi omu ihanga kandi hati neekizireeta. Ku bakwekoramu saako yaabo, gavumenti yo eri redi kandi eyeteekateekire okubakwatiraho. Aba bwanyima baatongozaho ekibiina ekirikuza kubagaita eki baayeta Ankole nrm Media Activists kandi kirimu disiturikiti eza Kiruhura, Kazo hamwe n'Ibanda. Ekiteekateeko twakiteera aha muheru tukakiinishetinga ameezi nk'ashatu enyima twakitandika. Nyowe nk'orikutandika, nyowe otandikire busya nka Media Activist wa nrm. haine ebigyendererwa nka bina ebitworekyereire. Ekigyendererwa ky'okubanza n'okugira ngu abo abarikuheereza mesegi aha reediyo baheereze mesegi eri aha nshonga ezirikugyenda n'enshonga y'eihanga. Enshonga ya kabiri n'okugira ngu itwe abarikutaayayo omuri reediyo tugire eki twahinduraho ahari abo abarikutwetaaga kuhindura nainga shi sosayeete. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky Television ag'enshonga.
Webare Job Kato ahabw'amakuru ago. Turikugumizamu n'amakuru ag'enshonga. Canon David Kabigumira ori omushuganisi.